Robin. Joël.
Du hues dech am Fong nach guer net richteg virgestallt. Bass de nei am Team an et ass och nach eppes nei un dir, wat soss nach keng Persoun, déi hei am Podcast Member wär, sou hat oder sou ass?
Ech sinn non-binary. Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, Freides Mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ma wëllkomm an enger neier Episode vu Maybe Sex. Ech sinn de Joël, mech kennt der, an Robin, dech kennen d'Leit vläicht nach net sou gutt, aus der éischter Episode vläicht just e bëssen. Du bass nonbinary, soss du elo? Wat Ëm wat fir ee Binary geet et do iwwerhaapt? Et geet ëm dee Binary, deen an eiser Gesellschaft am Fong déi zwee Geschlechter, männlech a weiblech, beschreift. Dat heescht, wann ee sech dat virstellt wéi op enger Linn, dann ass op deem engen Extrem ass männlech, op deen aneren Extrem ass weiblech. An Non-Binary beschreift am Fong alles, wat vun der Geschlechtsidentitéit do dertëscht läit. oder och ausserhalb, deemno no wéi enger Definitioun een do geet. Also dat heescht, datt een net op déi Definitioune vu Mann oder Fra zoutrëfft oder dat déi Definitiounen net op een zoutreffen oder net ganz? Genau, also non-binary kann ee sech am Fong esou virstellen wéi esou e groussen, esou en Iwwerbegrëff fir esou ganzéi kleng Sammelbegrëffer. Also Deen ee Non-Binary gëtt et guer net. Et gi Leit, déi sech zum Beispill méi als Gender Fluid bezeechnen, wou dat sou op, op där Linn, déi mer eis grad scho virgestallt hunn, wou ee vläicht mol eng Kéier méi e bëssi riets, méi e bëssi lénks, méi an der Mëtt steet, deemno no Dag oder vläicht och dat mei, bei munche Leit hält dat méi laang, bei anere fluktuéiert dat méi oft. Et ginn och Leit, déi bezeechne sech als Agender. wat ee kann separat kucken, wat dann ausserhalb vun där Linn läit, déi einfach soen, ech hu guer keen Gender, ech fille guer keen Gender, ginn och Leit, déi fille méi Gender. Also dat ass e Risespektrum an non-binary ass am Fong éischter den Iwwerbegrëff dofir.
Elo Hun ech zwar scho vill Ëmgang mat non-binary Persounen gehat, mee ech si selwer net non-binary, dofir kann ech déi nächst Fro, déi muss du da rëm beäntwerten, an déi ass wahrscheinlech och relativ perséinlech déi Äntwert, mee wéi wéi entdeckt een dat? Wéi bass de do drop komm fir ze mierken, ok ech sinn iergendwou op deem net-binären Spektrum, wa mer dat elo esou wëllen nennen? Also ech menge fir mech, ech hunn Ganz laang war dat fir mech keng Optioun, well ech dat einfach och net wosst, dass et dat géif ginn, déi grouss Welt do. Also ech hat ëmmer e ganz queere Frëndeskrees mat ville binär trans Persounen, also Leit, déi virun allem bei mir trans männlech waren, also soten, ech sinn e Mann, ech sinn en trans Mann. An Ech war ëmmer esou, also ech sinn assigned female at at birth, dat heescht ech hu Genitalien, déi d'Mënschheet géif als weiblech empfannen, an dat Geschlecht gouf mir och bei menger Gebuert zougedeelt. An ech hunn ëmmer geduecht, hm, dat passt net esou ganz. An dann hunn ech meng binär, also quasi op der anerer Säit vum Extrem, meng binär trans männlech Frënn gekuckt an ech war esou, Dat ass et awer och iergendwéi net. An dunn hunn ech mech emol eng Zäit laang, war ech sou, ok, jo, da sinn ech halt nu mol eng Fra, vläit fillt sech dat och einfach sou un. An dunn hunn ech mer ganz laang keng Froe méi zu deem Thema gestallt, awer et war mer sou, hm, passt och eeschtgi net honnert Prozent. An dunn mat 16 sinn ech, hunn ech non-binary Leit kennegeléiert, also net-binär Leit kennegeléiert an dann, wéi dat sou ass, wann een eng nei Welt entdeckt a wéi ech bis mech mat deene Leit ugefrënnt hat an een op engem Bezéiungslevel ass, wou ee kann awer e bëssi iwwer sou Saache schwätzen, hu mer iwwert net-binär Identitéite geschwat An do hunn ech mech vill domat ausenanergesat. An dunn hunn ech och erausfonnt, datt dat eppes ass, woumat et mir gutt geet, datt dat eppes ass, wouran ech mech gesinn. An jo, dunn hunn ech no an no ugefaangen, dat och Leit matzedeelen, vläicht emol e puer Frënn. Den Numm Robin, well dat ass net mäi legalen Numm. an hunn ech dat matgedeelt a Pronomen ausprobéiert an domat geet et mer gutt an ech fille mech wuel domat a mat där Experimentatioun. Also dat ass en, dat ass e Prozess an ech mengen domat kann ech fir vill net-binär trans, awer och binär trans Mënsche schwätzen, dass dat ganz e Prozess ass. Also et gëtt net oder et gëtt fir déi meeschte Leit warscheinlech kee net esou deen ee Moment, wou et eng Kéier Katsching mécht an déi dann vun engem Dag op deen anere soen, Sou, Dat ass elo anescht, mee dat ass e laange Prozess, wou ee sech vill muss mat sech selwer ausernanersetzen a vill ausprobéiert a vill nodenkt a schwätzt mat Leit, deenen et änlech geet. Joël, wéini wosst du dann, dass du cis wiers? Ech mengen, datt déi Fro mer schonn eng Kéier gestallt ginn ass, nämlech an der Episod, ier wou et ëm trans sinn am Allgemenge gaangen ass, wou ech mam Amsel aus Éisträich, deen eis och ëmmer ganz fläisseg nolauschtert, geschwat hun, an ech hun dat am Fong réischt erausfonnt sou relativ spéit am Liewen, eben mat dem Emgang mat Transpersounen, sief dat online oder am reale Liewen, dat een mat enger Famill do kritt, gëtt dee Begrëff, an et gëtt dee Begrëff trans, an de Géigendeel dovunner ass cis, also do, wou een dann zefridden ass mat deem Geschlecht, wat ee bei der Gebuert zougewise krut. An dat ass jo eppes, wat een, wann ee sech net mat deenen Theme beschäftegt, wann een och vläicht keen Ëmgang mat Transpersounen huet, woumadder ee sech ganz wéineg auserneen setzt a wat een einfach als dat ass esou an dat ass iergendwéi esou e bësse vun der Biolgie virginn a wisou soll een dat a Fro stellen. An dat ass Ech fannen och fir Cis-Persounen interessant enges Cis mol driwwer nozedenken,
ass dat iwwerhaapt esou, passt dat iwwerhaapt bei allem? An natierlech entsprieche mer net allen deene Rollebiller an deene Klischeeën zu honnert Prozent. Ech mengen, mir hu jo och schonn iwwer Männlechkeeten an iwwer Weiblechkeete geschwat hei am Podcast an och eng Cis-Persoun kann Ofweichungen dovunner hunn, ouni dat se elo misst sech als trans outen oder dat dat Gefill dann dann do wier, dat een net cis wier. Mee ech mengen, et ass einfach interessant, fir doriwwer nozedenken a fir vläicht och einfach sech, egal wéi ee sech dann herno fillt a wéi wéi ee sech, wat fir engem Geschlecht ee sech herno oder wat fir enger Identitéit sech een sech herno zougehiereg fillt, dat et einfach interessant ass iwwer déi Saachen nozedenken an och ze mierken, do wäichen ech of, déi do Saache fannen ech gutt an ech wëll vläicht och einfach en anert Bild vu Weiblechkeet oder vu Männlechkeet selwer representéieren ënnerhalb vun deem cis-Umbrella oder eben dann eben net, dann muss een sech vläicht een anere Label sichen, deen dann besser passt. Dat fannen ech nämlech och ganz interessant, an eiser cis-normativer Gesellschaft ass et am Fong esou selbstverständlech cis ze sinn, oder et ass esou selbstverständlech, dass all Mënsch mengt de Witzis, dass et fir déi meeschte Leit guer net eréischt a Fro kënnt, also dass se guer net op de Gedanke kommen, dat ze hannerfroen, well et och einfach op ville Plaze guer net thematiséiert gëtt, dass et do och eppes kéint ausserhalb ginn an dass dat déck ok wier. Esou och wann ee sech zum Beispill, dat huet sech elo an de leschte Jore geännert, mee wann ee sech nach Filmer vu virun zwanzeg, dräisseg Joer ukuckt, do ware wann Transmënschen dann duergestallt waren, ware se ganz negativ duergestallt. Dat heescht, dat fannen ech am Fong nach mat am schuedsten, wann een dat esou soe kann, datt sech fir vill Leit dat guer net eréischt, also datt sech do guer net eréischt d'Fro stellt, dat iwwerhaapt ze hannerfroen, well dat esou selbstverständlech ass, datt all Mënsch cis ze sinn huet. Ech denken, do ass an deene leschte Jore ganz vill geschitt, wat esou ëffentlechkeetswierksam ugeet. Hu sech och Stare geout als net-binär oder als trans. Dat ass jo gutt, datt dat geschitt ass an datt jiddweree e bësse méi weess, iwwer déi Saache Bescheed weess an awer och sech da selwer kann domadder auserneesetzen a Ressourcë fënnt, A mëttlerweil si mer awer och schonn esou wäit, datt et schonn Stereotyppen iwwer net-binär Mënsche gëtt, och zum Beispill wéi déi auszegesinn hunn. Also ech mengen, esou e bëssen de Cliché wier kuerz Hoer an iergendwéi esou e méi oder wéineger androgynt Ausgesinn. An dat muss awer guer net esou sinn. Also net-binär Mënsche kënne wéi all aner Mënsche ganz ënnerschiddlech ausgesinn an eng ganz ënnerschiddlech Repräsentatioun och vun hirem Gender hunn, an du hues virdrun déi genderfluid Leit ugeschwat, déi gesi vläicht all Dag oder all Woch oder all Mount oder wéi och ëmmer et dann bei hinnen ass, ganz, ganz anescht aus an deen een Dag vläicht vill méi Klischee weiblech an deen aneren Dag vläicht méi Klischee männlech an deen drëtten Dag vläicht esou, dat een se guer net anuerdne kann. Genau, also ech fannen dat ass och, also all genau wéi all Cis-Persoun och individuell ass, mee et all net-binär an all binär Trans-Mënsch ass individuell. Also ech kann och elo net fir eng ganz Community schwätzen, well dat ass fir all Persoun anescht, all Persoun huet hir aner Erfarungen a Besoinen. Et gëtt dee Saz an der Community, Non-binary people don't owe you androgyny, well halt eng Persoun net méi oder manner net-binär ass, just well se méi oder manner androgyn ausgesäit. Zum Beispill den Elliot Page, deen huet sech jo, ech mengen, virun een, zwee Joer als net-binär geout an deen, lo kéint ee soen, hie geet vläit bësse méi an déi androgyn, maskulin Eck. Awer zum Beispill d'Demi Lovato huet sech och virun e puer Joer als net-binär geout an trëtt awer esou op, dass vill Leit dem Elevator als ganz weiblech giffen wouerhuelen, wat ech och ganz interessant fannen, an dass halt, also wéi wéi Leit sech undoen oder wéi se ausgesinn, léisst jo näischt op hir Identitéit schléissen, also et gi och Männer, cis Männer mat laangen Hoer, an dat mécht déi jo och net zu Fraen, och wa munch Leit dat vläit. Denken. Mee wat ech och alt interessant fannen sou, ech hunn och Deeg wou ech immens weiblech optrieden, well sech dat dann gutt ufillt a well ech do sinn sou ganz kierperbetount an Saachen undoen déi de groussen Deel vun der Gesellschaft wahrscheinlech do als ganz weiblech ugesinn. An ech hunn awer och Deeg wou ech nëmme mat Binder ka virun d'Dier goen an wierklech mech ganz maskulin optrieden an u ganz villen Deeg ass et mer och einfach egal. An ech fannen dat ganz wichteg dass een net wa Leit sech als non-binary outen, dann net seet, hä, mee du gesäis awer net non-binary aus, well dat ass zimlech verletzend an et gëtt och einfach net deen ee Wee fir non-binary auszegesinn. Do kinnt ee lo u vill Saachen uschléissen, déi s de gesot hues. Ech gi vläicht awer nach eng Kéier gär op dat sech ënnerschiddlech undoen an dat fillt sech gutt un agoen, do gëtt et jo dee Begrëff vu Gender-Dysphorie beziehungsweise Gender-Euphorie. Vläicht kanns de e bëssen dovun erzielen, wéi dat bei dir esou ass. Also fir ze erklären, Dysphorie ass am Fong oft en Term, dee benotzt gëtt, wa sech eppes. vun dem Kierper net esou ufillt, wéi wann et mam Geschlecht géif iwwerneestëmmen. Also zum Beispill, bei mir ass dat de Fall, u munchen Deeg hunn ech immens grouss Problemer mat dem Fait, datt ech Brëscht hunn, well sech dat dann einfach, ech kucken déi un an alles zitt sech zesummen an et ass einfach esou, Bah, make them go away. Sou, oder ech ka se deelweis guer net ukucken. An dat ass zum Beispill eppes, wat vill Leit als Gender Dysphoria beschreiwen, einfach de Fait, datt se Kierperdeeler hunn, déi zu hirem zougeurdnete Geschlecht gehéieren, déi sech awer net gutt ufillen. Do ginn et och Leit, déi eng Transitioun maachen, fir dann fir sech drëm ze këmmeren, datt et hinne besser geet. Zum Beispill bei binär trans Männer ginn et der ganz vill, déi sech d'Broscht fort huele loossen, eng Mastektomie maachen. Et ginn der awer och, déi wëllen dat net. Genau sou ass et bei non-binary Persounen. Also dat ënnerscheet sech och ganz staark. Ech kennen non-binary Persounen, déi eng Mastek maache gelooss hunn. Ech kennen awer och, déi ganz zefridde sinn. mat mat hirer Broscht an déi och gären hale wëllen an bei mir schwankt dat halt vun Dag zu Dag ganz staark, also ech hunn Deeg wou ech sou sinn yay mir pushen dat elo mat engem Push-Up BH an deen ass ganz ganz kierperbetount un an ech hunn awer och Deeg wou wéi gesot ech nëmme ka mat engem Binder virun d'Dier goen an ech deelweis mol net kann um erof kucken well dat net gutt deet mee dat also et ginn och Leit déi hunn Gender Dysphoria bei hire Genitalien zum Beispill wat da rëm d'Sexualitéit beaflosst, wouropp mer méi spéit ze schwätze kommen. An Gender Euphoria ass am Fong de Géigendeel. Also wann ech sou Deeg hunn, wou et mer wierklech net gutt geet mat dem Fait, dass ech eng Broscht hunn, a wann ech dann e Binder undinn an dat ass schéi flaach an ech kucke mech dann un, da sinn ech einfach esou, oh mäin Gott, dat do ass esou richteg an dat fillt sech esou gutt un. Dat ass einfach esou dat Gefill vun, ech si grad immens zefridde mat mengem Kierper an dee gesäit esou aus, wéi ech dat gären hätt. Also et ass esou e ganz vage Begrëff an jiddwereen definéiert et bessi anescht. Mee et ass einfach esou dat Gefill, et geet mer grad gutt mat deem, wéi mäi Kierper zu mengem Gender passt, oder et geet mer manner gutt domat, wéi mäi Kierper zu menger Opfaassung vu mengem Gender passt. Mir haten elo och schonn e bëssen iwwer iwwer Stereotyppe geschwat. Do hu mer elo e bëssen iwwer d'Ausgesi geschwat. Et gëtt awer och Stereotyppen, déi vläicht nach méi schlëmm sinn oder déi éischter esou béis Gerüchter och sinn, öfters héiert een, datt dat esou en Trend wier, esou dat ass esou wéi fréier Emo, sinn d'Leit elo non-binary an deen anere Stereotyp, dee sech bëssen dann dorop unschléisst, deen ass esou, jo, dat ass just eng Phas an entweder mierks de dann herno, wat däi richtegt Geschlecht ass oder och net, also zu där Phas, giff ech soen, och wann dat esou ass, well ech mengen, datt et dat duerchaus gëtt, datt Leit quasi hir, hire Wee ufänken, wou se mol soen, ech sinn non-binary, an dann herno vläicht soen, ah nee, dat war awer net esou, oder ech sinn transmännlech, transweiblech, ganz binär. Dat ass jo net schlëmm. Dat ass jo dann einfach e Wee, deen, deen ee geet. An heiansdo muss een eben eng Tëschestatioun huelen. An et ass jo guer net schlëmm, fir iergendeppes auszeprobéieren. An ech denken, wat do wichteg ass am Ëmgang domadder, och wann een dat vläicht net esou ganz versteet, wann et schwéier ass, dat nozevollzéien, dat einfach ze akzeptéieren an d'Leit doranner ze ënnerstëtzen an ze soen, Hei, wann s du wëlls nei Pronomen ausprobéieren, da probéiere mer déi elo einfach. A wann s de en neien Numm wëlls ausprobéieren, da probéiere mer deen aus. A wann dat no sechs Méint oder no zwou Wochen, s de mierks, dat passt net, da probéiere mer alt erëm eppes aneschters. Dat ass einfach, mengen ech, wichteg, datt een do oppen ass an datt een do och dann net vun enger Persoun verlaangt, datt se vun haut op muer eng Entscheedung, déi hiert ganzt Liewen trëfft, esou enker hëlt an dann ëmmer domadder zefridden ass. Et ginn nun emol einfach Saachen am Liewen, wou et wichteg ass, dat ee kann experimentéieren.
Do sinn ech ganz denger Meenung. An wat ech do och ganz wichteg fannen ze erwänen ass, dass Leit, déi mat sech selwer an hirem Geschlecht oder och hirer Sexualitéit ausprobéieren, jo kengem schueden. Also weem deet dat wéi? wann vläit, wann ech elo soen, ok, hey, ech probéiere lo e puer Wochen aus, vläit sinn ech awer binär trans, an dat deet jo kengem wéi. An dofir fannt ech dat am Fong, ech fonnt souguer am Fong méi negativ fir dat perséinlecht, fir déi perséinlech Entwécklung, wann d'Leit am Ëmfeld net matzéien, well da kann een et jo guer net ausprobéieren. Oder wann een dat erëm esou zréckzuelen, seet, ah, ok, dat ass mer, d'Leit reagéieren net positiv, Well wa mäin Ëmfeld, meng Frënn a sou, net sou gutt reagéiert hätten, dann hätt ech vläit gesot, ok, ok, et ass erëm gutt, nennt mech erëm net méi Robin. An dann hätt ech awer ëmmer déi Fro gehat, ok, wier dat da lo net vläit awer eppes fir mech? An elo, wou ech et ausprobéiert hunn, kann ech soen, jo, ech sinn net binär, mee Saachen ännere jo och. An vläit soen ech dat an zéng, zwanzeg Joer net méi an dann ass dat jo och déck ok. Dat ännert jo dann och näischt dorun, wien ech sinn. An et ginn och Leit, déi. net-binär ausprobéiert hunn, esou als Zwëscheschrëtt zu enger Transitioun zu binär-trans, also dass se soen, dass se e puer Joer als non-binary gelieft hunn an dass dat dann iergendwann awer zu binary-trans ginn ass, wat jo dann och vollkommen okay ass. I mean, mir schuede kengem domat an ech mengen, Et ass och net d'Welt fir een ze froen, fir sech un en neien Numm ze gewinnen an un nei Pronomen. An dat ass, dat huet bei menge, bei mengem Ëmfeld zumindest ëmmer ganz séier geklappt, wann d'Leit wëlles ware fir matzemaachen. An zu där Saach mat, 't ass en Trend, Et ass scho wouer, dass sech ëmmer méi Leit als als non-binary outen oder och als binär, trans, na méi wéi virun 30 Joer. Mee et muss een awer och bedenken, dass zum Beispill an den Achtzeger an Nonzeger e groussen Deel vun der queerer Bevëlkerung, grad an Amerika, ausgerott gouf duerch HIV an Aids an duerch politesch Ontätegkeet, also do kann ee soen, datt dat der queerer Community als Ganzes e risegrousse Réckschlag ginn huet, einfach well plötzlech jiddweree vun der schwule Seuche geschwat huet an d'Leit Angscht haten a vill Leit gestuerwe sinn an d'Visibilitéit erofgaangen ass. An och, datt non-binary am Fong als Phänomen näischt Neits ass an deem Sënn, datt zum Beispill a villen Urvëlker, a villen indigene Vëlker, dass et do oft a laang net-binär Identitéite gouf, déi dann awer duerch Kolonialismus a Chrëschtentum net grad ausgerott, mee immens ënnerdréckt gi sinn a wou dat immens bestrooft ginn ass. An dat kënnt elo, also non-binary kënnt elo lues a lues e bëssi zréck, well sech och ëmmer méi Leit, doduerch dass sech dann Idoler outen, wéi zum Beispill den Elliot Page, dass sech d'Leit dann domat ausenanersetzen a soen, ah, Do gëtt et jo nach eppes. A sech domat ausenanersetzen. A wann s de dech no laanger Ausenanersetzung mat dir selwer sees, ok, ech sinn cis, dann ass dat jo gutt. A wann s de sees, ok, ech sinn net cis, dann ass dat jo genau esou gutt. An dofir ass dat am Fong all Kéiers en immens perséinleche Pro zess, deen och, zumindest a mengem Fall, zu immensem perséinleche Wuesstum gefouert huet. Ech hu vill méi Selbstbewosstsënn gewonne well ech weess ween ech sinn a well all déi Onsécherheeten déi ech hat mat ech sinn awer net esou wéi déi aner Fraen an ich die Hölle stellt sech all Fra déi Froen well sech dat einfach eliminéiert huet an well ech lo weess wat do lass war an weess ween ech sinn a weess wat meng wat meng Identitéit ass wat mer och immens vill Selbstbewosstsän ginn huet.
Well s de lo virdru gesot hues wann Leit dat net akzeptéieren oder net matmaachen dann hält ee vläicht erëm op. Dat ass jo och esou, also wann vum Trend geschwat gëtt, gëtt och oft Statistik erausgeholl, datt et relativ vill Leit giff ginn, angeeblech, déi detransitionéieren, also déi ophale mat enger Transitioun an da erëm an hirem Gebuertsgeschlecht oder hinne bei der Gebuert zougewisene Geschlecht liewen. Do ginn et dann Dat ass elo déi eng Statistik, et gëtt dat. An déi aner ass da, wann een d'Leit freet, wisou, ass den iwwerwältege Prozentsaz vun deene Leit, déi detransionéiert hunn, déi detransitionéieren aus soziale Grënn, well dat net akzeptéiert gëtt an hirem Ëmfeld. Well se diskriminéiert ginn, well se vläicht, also emotional wéi och physesch Gewalt erfueren, well Transpersounen hunn, also binär wéi net-binär, hunn e vill méi héije Risk fir Suizid ze begoen, wéinst well se sozial net akzeptéiert ginn. Awer och d'Hate Crimes géint virun allem trans Fraen sinn immens héich, grad an den United States, och einfach well déi ganz

Do bäisst sech d'Kaz dann e bëssen an de Schwanz, wann een engersäits seet, dat ass en Trend an ech erkennen dat dofir net un. An wann een dat net mécht, da suergt een halt selwer dofir, dat Leit erëm ophalen, sech auszeprobéieren an hir richteg Identitéit ze liewen, well et einfach déi Akzeptanz brauch. Jo, ech wollt e bëssen mat der driwwer schwätzen, wéi ginn ech da elo am Alldag mat enger Persoun Ëm, déi sech als net-binär geoutet huet. Mir hunn d'Pronome schonn ugeschwat a mir hunn den Numm schonn ugeschwat. Ech denken, dat wiere warscheinlech déi zwou wichtegst Saachen, déi een esou direkt, un déi ee sech muss gewinnen an déi een dann och einfach respektéiere soll an ze respektéieren huet. Also sech Un nei Pronome gewinnen, dat ka schwiereg sinn. Grad am Lëtzebuergeschen ass dat net ëmmer esou einfach. Schwiereg. Also ech zum Beispill, bei mir, dat ass eng never ending question fir mech, wéi eng Pronome benotzt de? Well am Engleschen ass et einfach, ech fille mech mat they, them immens, immens wuel. Am Franséische kann een nach iel oder ol benotzen, dat si sou zwee Neopronomen. Am Däitsche fannen ech siech da scho e bësse méi, ech hunn de Klang fir mech perséinlech net gär. An am Lëtzebuergeschen, also ech soe mëttlerweil zu Leit, benotzet einfach all Pronomen, wann ech glift, gär am fléissende Wiessel, dat ass mer am léifsten. Mee bon, dat ass d'Zä-, also d'Sprooch evoluéiert an ech si mer sécher, dass do och an den nächste Joren oder Joerzéngte sech iergendeppes doe wäert. An dat mer och nach wichteg ass ze soen ass, ech hunn heiansdo esou, dass d'Leit sech händeréngend bei mer entschëllegen, wa se eng Kéier dat falscht Pronomen oder dee falschen Numm benotzen an ech si esou, Also, et bäisst Iech keen de Kapp of. Ech sinn immens frou, wa Leit sech Méi ginn a wa se probéiere sech un deen neien Numm ze gewinnen. An wa se dann eng Kéier mäi legalen Numm soen, soen ech einfach, et ass Robin. An da sinn ech absolut zefridden, wann et dann en Ups, sorry an da geet d'Gespréich einfach weider ass. Also, et muss een do keen Drama draus maachen. Et ass och keen Iech béis, wann et eng Agewinnungsphas brauch. Also dat ass komplett normal. A soulaang sech d'Leit Méi ginn a probéieren et richteg ze kréien, sinn, also ass dat scho genuch normalerweis fir déi meeschte Leit. Well et ass een einfach frou fir all Ënnerstëtzung déi ee kritt. An déi richteg, de richtegen Numm an déi richteg Pronomen ze verwenden, sinn eng immen, also sinn en en immens grousst Zeeche vun Ënnerstëtzung a vun Akzeptanz. A mech mécht dat ëmmer mega frou, wann dat ke net zu gréisser Problemer féiert. Wat och nach, jo, wat onubruecht ass, si perséinlech Froen, déi ënnert de Rimm ginn, mengen ech. Also sou Saache wéi, Jo, mee wat hues du dann an der Box? vu Leit, déi ech virun enger hallwer Stonn kennegeléiert hunn. En Handy.
En Handy, meng Autosschlësselen, ech weess net. Dat fannen ech immens desagreabel, well ech gi jo och elo net bei iergend e Mënsch, deen am Café steet, a soen, Ey, wat hues du am Fong an der Box? Ech mengen, dat geet keen un an dat sinn immens sensibel Themen. An ech fanne Kommunikatioun ass souwisou ëmmer gutt, also elo net mat der Dier an d'Haus falen, mee wann ee Froen huet, éischtens ginn et immens vill Ressourcë mëttlerweil um Internet vu Leit, déi immens comfortable sinn domat, fir iwwert hir Identitéit an och hire Kierper esou ze schwätzen. An och, ech mengen, ab engem bestëmmte Frëndschaftslevel kann ee sech och u sou Saache runtasten. Mee ech mengen, et soll een ëmmer immens respektvoll sinn an ëmmer ganz virsiichteg nofroen an dann och en Nee ass en Nee. Dat dann och respektéieren, wann eng Persoun seet, nee ech wëll net mat dir schwätz, ech wëll net mat dir doriwwer schwätzen, wéi, ob ech zum Beispill Binder undoen oder ob ech eventuell eppes tacken oder esou, dat geet dech näischt un. Hm, lo ass mer bei de Pronomener agefall, datt et do nach e Probleme gëtt, deen dem Lëtzebuergeschen vläicht eenzegaarteg, vläicht net, mee op jiddefalls fale mer soss net esou vill Sproochen an. Pronome virum Numm.
D'Genome virum Numm. Ähm, genau, well dat ass schrëftlech geet dat jo nach, do kann ech een, een D, Stäerchen, e N maachen, mee ausgeschwat gëtt dat awer e bësse, e bësse schwiereg. Mee wann s du sees ofwiesselen, dat heescht, ech soen eng Kéier de, de Robin an eng Kéier d'Robin. Also fir mech ass dat fein, also ech sinn absolut, dat ass fir mech e gudde Kompromiss, mee ech, wéi gesot, ech kann do net fir all Mënsch schwätzen an nofroen ass souwisou ëmmer dat Beschten, well et ass e ganz individuellen. Choix, wéi eng Pronomen ee benotzt, mat wéi engen ee sech wuel fillt, och beim Numm a sou. An do ass nofroen, héiflech nofroen, souwisou dat Bescht. A vill Leit, also ech freeë mech ëmmer, wa Leit mech dorop uschwätzen, well dat einfach esou en Zeechen ass vu Sensibilitéit an dass d'Leit, dass et de Leit wichteg ass, dass et mir gutt geet an dass ech mech wuel fillen, wann ech mat hinne schwätzen oder wa si iwwer mech schwätzen. Also ech, ech freeë mech doriwwer all Kéiers immens. Ok.
Robin, wëlls de mat mir dann awer ënnert d'Gürtellinn goen? Ja, Joël.
Juhu!
Mir sinn e Sex-Podcast, dat heescht, mir schwätze lo och driwwer, wéi et ass, Sex mat net-binäre Persounen ze hunn. Vläicht froen ech dech awer emol direkt, Wat ass däi Sex besser ginn, säit s de weess, datt s de net-binär bass? Hm, ech muss soen, ech hunn ongeféier zäitgläich, dat hat elo net onbedéngt eppes domat ze dinn, mee ech hunn och ongeféier zäitgläich ugefaang, meng éischt Erfarungen net nëmme mat Männer ze hunn. Dat heescht an deem Sënn jo definitiv, mee dat ass awer vläicht och nëmmen e Zoufall gewiescht, well ech zu deem Zäitpunkt souwisou vill méi ausprobéiert hunn a fortgaang si vun deem ganzen cis-heteronormativen, net nëmmen a mengem Alldag, mee och halt a mengem Sexliewen. Mee ech fannen. Jo, well ech vill méi aware sinn, wat ech wëll a wat ech net wëll. An ech weess och virun allem, wat lass ass. Also déi Mentalitéit vun, hm, dat hei fillt e bëssi komesch un, wann ee meng Broscht upéckt, mee ah, dat muss sou, Zänn duerch, also Zänn zesummen an duerch, déi hunn ech definitiv Gott sei Dank ofgeluecht. A fir de Rescht, ech menge Konsens ass souwisou, also Konsens a Kommunikatioun gëllt bei net-binäre Persounen genau esou wéi bei binäre Persounen, wéi bei all Mënsch. Einfach nofroen, well bei mir ännert dat och zum Beispill vun Dag zu Dag. Ech hunn Deeg, wou ech einfach sinn esou, mäi ganze Kierper fillt sech haut einfach bar un. Ech wëll net, datt iergendee mech gesäit, iergendee mech upéckt. Nee merci, absolut guer näischt. An un aneren Deeg fillen ech mech wuel genuch, fir Kierperlechkeet a sexuell Kontakter zouzeloossen. A wéi gesot, dat ass ganz individuell, mee Kommunikatioun ass definitiv. mengen ech, nach e bësse méi wichteg, well halt vill net-binär Persounen awer Plazen hunn, un deene se zumindest zäitweis net wëllen ugepaakt ginn a wou sech dat vill ännert. Jo, dat hunn ech och esou mat mengen Erfarunge mat net-binäre Mënschen, mat deenen ech Sex hat, och ëmmer erëm gemierkt, datt et einfach wichteg ass nozefroen, vill nozefroen an dann awer och, Wat jo einfach passéiere kann, ass, datt een eng Persoun enzwousch ugepaakt huet, wou se och gesot huet, datt se wëll ugepaakt ginn, sech dat dann awer net esou gutt ugefillt huet oder dann esou en Dysphorie-Schub einfach kënn. Genau.
An datt een dann einfach muss léieren an akzeptéieren, souwisou, wann d'Persoun seet, mä elo, hal elo Handschrift op, datt een dann ophält. Ech mengen, dat ass selbstverständlech. Jo.
Mä datt een dann och fir sech selwer dann weess, okay, dat läit elo net u mir, dat ass elo net ech, deen dee Béise sinn, ech hunn elo näischt falsch gemeet ënnergimeen, well ech hunn nogefrot an déi Persoun huet gesot, jo, paak mech schonn, ech giff do un. Mee et huet dann einfach net net geklappt oder et huet einfach sech am am Kapp vun där Persoun eppes g'ännert. An dat ass mengen ech eppes eng wichteg Lektioun, wou et och gutt ass, wann een dat virdrun vläicht einfach weess an sech e bëssen drop virbereet. Et kann einfach sinn, dat sech fir déi Saach fir déi aner Persoun net gutt ufillen, obwuel se gemengt huet, se géif ja. sech fir se gutt ufillen. Obwuel äh, een, een virdrun iwwer geschwat huet, hey, ich gif dat lo ger machen. An dann ähm, ja, probéieren net ze enttäuscht ze sinn an einfach dat ze akzeptéieren an och flecht ze froen, wat kann ich lo machen, dat et am besser geht. Heinz du gëtt et do net ganz vill an Heinz, dann ass dat och eng Saach, die, die muss akzeptéieren an dann bréngt een der Persoun e Glas Waasser an hofft, datt dat e bëssen hëlleft. Dat ass fir mech ëmmer mäi Go-to, wann et enger Persoun net esou gutt geet an si weess selwer net, wat der hëlleft, dann bréng hir e Glas Waasser. Ma also ech muss och soen, et ass och heiansdo esou fir mech immens frustréierend, well ech dann denken, ok, dat passt elo an da passt et och vläit fir eng gewëssen Zäit an dann iergendwann vun engem Mount op deen anere passt et einfach net méi an dat ass heiansdo immens frustréierend, muss ech éierlech soen. A mäin primary partner, mat deem ech och déi meescht Zäit am Fong verbrénge vu Leit, mat deenen ech Bezéiungen hunn, ass och non-binary, dat heescht huet immens vill Verständnis an ass do ganz sensibiliséiert an ass mer do och net béis an ech sinn him och net béis, wann iergendwann enke seet, okay, nee, mir hal, geet elo net, mir mussen elo ophalen, well ech fille mech grad awer op eemol guer net méi wuel an dat ass näischt Perséinleches, also grad wann de Konsens agehale gouf an ee sensibiliséiert war, da giff ech soen, wann do dann iergendee rose gëtt oder motzeg gëtt, dat ass absolut en No-Go, mee souwisou beim Sex, also och mat. net net-binäre Persounen, wann iergendeen nee seet an dann gëtt ee motzeg an topeg, ass souwisou en no-go. Mee jo, Kommunikatioun an no hard feelings si mengen ech ganz wichteg, well et ass jo och fir eis e Pro, also et ass jo en ëmmerwährenden Prozess fir ze kucken wat passt, wat passt net an Dat verännert sech och am Fong lues awer steteg. Mhm.
Wëll mer dann enker vun de Sheets zréck op d'Streets a schwätze mer iwwer ähm, bëssen iwwer Politik oder politesch Rechter vun net-binäre Persounen zu Lëtzebuerg. Do äh, ass et grad e bësse schwiereg. Mir hunn zwar e relativ neit Gesetz, wat ähm, den, de Virnumm regelt, wou et um Pabeier einfach soll sinn, an der Praxis net ëmmer esou. Mee mir hunn awer zum Beispill keen drëtte Geschlechtsmarker oder d'Méiglechkeet fir einfach ze soen, ech wëll een X dohinner stoen hunn oder esou. Dat ass zu Lëtzebuerg leider nach net de Fall, hoffentlech ännert sech dat iergendwann eng Kéier. Gëtt fir dech soss nach Saachen, déi wichteg wieren? Also ech muss dir soen, dass meng preferéiert Optioun wier, einfach guer kee Geschlecht op de Carte d'identitéen ze hunn, well ech weess net, firwat dass een dat brauch, ausser e Polizist wëll mech anescht behandelen, well op menger Kaart, op menger Carte d'identité en F amplaz engem M steet. Am Fong, wann et iwwerhaapt iergendwou e Sënn mécht, dann am medezinesche Beräich. An jo, et ass am Fong, et ass wierklech komplizéiert hei, et ass sou eng rise Grozon. Och mat op d'Krankekeess eng eventuell Mastec gi fir eng net-binär Persoun iwwerhuelen? Gutt Fro. Ech mengen, deen einfachste Wee, deen ech mer kéint virstellen, ass fir dem Psychiater, bei deen een da muss goen, fir iwwerhaapt kënnen den Numm geännert ze kréien an etc. Fir dat alles ze hunn an och fir da vun der CNS Saachen iwwerholl ze kréien, ass deem ze soen, Hey, ech sinn net-binär an ech wëll dat gären, wat rot der mer? an dann d'medizinesch Personal ze froen, ob déi dann eventuell sech dofir kënnen asetzen, well dass ass einfach eng rise Grozon. Dass ass am Gesetz mengen ech einfach net virgesinn an och am Koalitiounsvertrag steet am Fong dran, dass ee géif d'Optioun vum Aféiere vun engem drëtte Geschlechtsstand géif. evaluéieren. Dat ass awer Haaptsaach, also haaptsächlech am Hibleck op intergeschlechtlech Mënschen ugeduecht ginn. Dat steet och esou am Koalitiounsvertrag dran. An et ass net kloer, ob dat dann och géif fir net-binär Mënsche gëllen, déi awer net inter sinn. Also, an dann ass och d'Fro, Wëll een dat? Well ech hu mer déi Fro nämlech schonn oft gestallt an ech weess et fir éierlech gesot net, fir éierlech ze sinn net, well ech, Gen oder et ass e Privileeg, wat ech hunn, dass ech, wann et geféierlech fir mech ass, net-binär ze sinn, dass ech an deene Situatiounen ka mat mengem legalen Numm an als Fra optrieden a passen, also och sou duerchkommen. Dat mécht et fir mech wesentlech manner geféierlech am Alldag, fir Diskriminéierung ze ëmgoen. Also ech bez also bezweifele lo, dass ech mech giff op enger Aarbecht umellen als Robyn an openly non-binary. well ech einfach awer Angscht un Diskriminéierung hunn an du ass halt dann d'Fro déi dis also déi Aneschtekeet gëtt mat sou engem X immens obvious, déi gëtt wierklech déi kanns de net verstoppen, well als binär trans Mënsch wann s de zum Beispill dat weiblecht Geschlecht der bei der Gebuert zougewise ginn ass an du méchs deng Transitioun an och du änners deng Ausweis deng Carte d'identité zur zum M, dann ass dat jo am Fong fir kee méi nozevollzéien, wann s de eng ganz Transitioun hannert der hues, ass dat net méi nozevollzéien, ob déi Persoun assigned female oder assigned male at birth war. A bei deem X ass dat halt ganz anescht. An dat mécht mir éierlech gesot e bëssi Kappzerbrieche, well am Fong hätt ech gären en X an am Fong hätt ech och gäre Robin op menger Carte d'identité stoen, mee ech kann dat dann halt guer net méi verstoppen, och wann et géif geféierlech ginn, och a Situatiounen, an deenen et geféierlech ass, an deenen ech kéint diskriminéiert ginn. An dann ass jo esou Ausweispabeieren huet ee jo net nëmmen fir wann ee vun der Police ugehal gëtt, mee och fir ze reesen. Ja, oh an mei. Do, je nodeem a wat fir ee Land ee reest, wier et wahrscheinlech scho schwéier fir iwwerhaapt eranzekommen, beziehungsweis et hätt een, et hätt een einfach Problemer. Bon, do misst ee sech dann wahrscheinlech d'Fro stellen, ob een net dann zwee Päss giff kréien. Dat gëtt et jo och fir, fir vu verschiddene Länner an. Fir net musse vu verschiddene Länner an aner verschidde Länner ze reesen, gëtt et dat och, datt een zwee Päss kritt, datt een dann net mat deem Stempel aus deem enge béise Land oder deem anere béise Land erwëscht gëtt, datt een dann deen anere ka weisen, Bon, dat wieren da sou praktesch Solutiounen. Dat ass warscheinlech och e Grond, wisou sech d'Politik méi schwéier deet mat esou Decisiounen, well dat och einfach international nach net esou unerkannt ass. Jo, also ech menge fir an d'Belsch, déi hunn nämlech elo kierzlech, ass et do erëm ganz an der Diskussioun. Ech mengen de Gesetzesvirschlag ass souguer schonn duerch, wann ech mech net iren, fir d'Geschlecht vun de Carte d'identité erofzehuelen. Do wier et manner e Problem. Däitschland huet och en drëtte Personenstand. Ech menge Frankräich awer net. Do wier dann d'Fro, a wéi fern ass dat do e Problem schonn? An wa mer da bis eleng an der EU, also ech weess net, wat mech géif a Polen erwaarden, deemno wou ech higinn, wann ech do ugehal ginn an do mäin X weisen, dat wier zimlech geféierlech. Deemno wéi, also eleng scho fir eng europawäit Léisung ze fannen, giff wahrscheinlech un. Verschiddene Memberslänner scheiteren an eng international Léisung dofir schéngt einfach, zumindest an den nächste Jore guer net a Siicht ze sinn. Also ech menge soulaang Homosexualitéit nach an 7 Länner ënner Truft steet, kann ech mat eng, kéint ech mat engem X, kéint ech mer ofschminken fir jeemools dohinner ze reesen. Lo ass mer grad agefallen, dat mer nach guer net iwwert dat aller aller aller allerwichtegst vun deem ganzen Themekomplex geschwat hunn, Ech hoffen du läers lo. Wou gees du eigentlech op d'Toilette?
Och eng gutt Fro. Ech muss soen, rëm fir Diskriminéierung ze entgoen, meeschtens ginn ech, zumindest an ëffentleche Plazen, wou méi Leit sinn, ginn ech op d'Fraentoilette. Einfach well ech keng Loscht hunn, vun iergendengem Mann domm ugemaach ze ginn. a mech dann do erklären ze mussen oder mech a Gefor ze bréngen. Ech sinn, jo, ech sinn am Fong fir geschlechtsneutral Toiletten. Maacht einfach iwwerall Kabinnen hin. Et ass och genuch Cis-Männer oder Mënsche mat Penis onangeneem, virun anere Leit um Urinal ze stoen. Maacht einfach iwwerall Toilettekabinnen hin. Dat ass wierklech, dat wier mir am léifsten an dat giff esou vill, also ech kennen, ech hu lo kee Problem domat, mee ech kennen Transmënschen, déi an der Schoul dann dee ganzen Dag net op d'Toilette ginn. well se einfach deelweis schonn an hirem Transition-Prozess sinn, an dann op der Toilette, op der Dammentoilette gi se domm ugemaach, well se ze männlech fir d'Dammentoilette ausgesinn, an op der Härentoilette gi se domm ugemaach, well se ze weiblech fir d'Härentoilette ausgesinn. An jo, dat ass, hä, net ëmmer esou eng schéin Erfarung, an dofir sinn ech ganz dankbar, wann ech mam Zuch reesen, dass ech dann ëmmer nëmmen eng Toilette hunn.
Also wann der et ariichte kënnt, da mät einfach genderneutral Toiletten, da mierke vläicht vill Leit och dat et méi einfach ass sech ze sëtzen, och wann een pisst kann een dann och op säin Handy kucken an et mécht een net esou vill Sauerei. Dat ass och e grousse Punkt deen ëmmer erëm ganz erstaunlech ass fir vill Leit mat Penis a virun allem fir cis Männer. Ech denken domadder wier mer duerch. Jo, ech denken.
Ma dann drénkt genuch a gitt oft genuch op d'Toilette. A mir wënschen iech schéin zwou Wochen, bis et erëm heescht Méi wéi Sex.
Adi! Ciao!
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How-to, Binderen. Punkt Nummer eent. Wat ass e Binder? Munch trans an net-binär Persoune benotze Binderen, fir hir Broscht méi flaach ze maachen. Op Englesch seet een och zu e Binder benotzen nach binding oder chest binding. D'Wuert Binder kënnt also vum Verb to bind, wat esou vill bedeit wéi abannen oder awéckelen. Binderen wéckelen awer näischt an, se gesinn éischter aus ewéi Tanktops, also sou T-Shirten ouni Äermelen. Et gëtt se bauchfräi, also nëmmen iwwer de Broschtkuerf oder iwwer d'ganz Längt vum Uewerkierper, souwéi en Top bis iwwer de Bauch oder iwwer d'Hëften. Et ginn och Kompressiouns-Shirts, déi gesinn aus ewéi T-Shirten. Leit binden aus ënnerschiddleche Grënn, zum Beispill fir hiert Ausgesinn un déi eegen Genderperceptioun unzepassen. Esou benotze Bindere wéi gesot zum Beispill net-binär, trans an oder transmännlech Persounen. Punkt Nummer zwee, Wéi gi Bindere benotzt? Am Viraus ass wichteg ze soen, Binden sollt een ëmmer onbedéngt nëmmen mat engem Binder. Op kee Fall mat Saache binden, déi net dofir geduecht sinn, wéi zum Beispill Mullbinden oder Tape. Dat kann zu immens ongudde Verletzungen oder Kompressioune féieren, zum Beispill un de Rëpper, Longen oder un der Haut. Och kann iwwerméissegt oder falscht Binden d'Hautelastizitéit beaflossen, wat zum Beispill d'Resultater vun enger eventueller Mastektomie verschlechtere kann. Dann ass am Fong dat allerwichtegst bei all Binder, datt en déi richteg Gréisst huet. En dierf op kee Fall ze enk bezéiungsweis ze kleng sinn, fir datt een, wann een dat wëll, en och laang genuch kann undoen. Dofir net eng Gréisst ze kleng kafen, well ze enk ass net onbedéngt méi effektiv a kann, wéi gesot, geféierlech sinn an d'Elastizitéit vun der Haut beanträchtegen.

Verschidde Binderen ginn net iwwer de Kapp gezunn, mee hunn op der Säit sou kleng Hoken oder Fermetüren, wou een se kann op an zoumaachen. Dës Zort vu Binderen sinn oft zimmlech enk an onelastesch an dofir net ideal. Falls een awer sou ee benotzt, sollt een hei nach besser mat der Gréisst oppassen. Beim éischten Undoe vun engem Binder sollt een sech drop astellen, dass e richteg enk ass an no puer mol undoen e bësse méi weit gëtt. Mee net nëmmen de Binder muss sech un de Kierper winnen, och de Kierper un de Binder. Dofir sollt een am Ufank de Binder net all ze laang undoen, am beschten déi éischt Kéieren sou eng bis zwou Stonnen. Nieft der richteger Gréisst sinn nach zwee weider Punkte beim Dro vun engem Binder wichteg. Éischtens, dass een e maximal fir 8 Stonnen oder manner den Dag undeet. An zweetens, datt een ëmmer rëm Beinder fräi Deeg aleet, fir datt Longen, Broschtkuerf an Haut sech kënnen erhuelen. E weideren hëllefräichen Tipp ass, nodeems een e Beinder laang unhat, oder einfach wann ee keen unhuet, déif Otemzich huelen. Esou kënne Longen a Broschtkuerf sech ausdeenen. Dat ass virun allem wichteg, wann ee reegelméisseg e Beinder benotzt. Ausserdeem sollt een och beim Sport oppassen. D'Binderen kënne bëssen ze enk sinn fir sportlech déif ze ootmen. Hei kann een zum Beispill amplaz e Sport-BH benotzen oder e Binder deen ee scho méi laang huet an deen dofir bësse méi gestretcht ass. Fir schwammen ze goen gëtt et och Binderen déi a Mailloten integréiert sinn. Ausserdeem wichteg ass Hygiène. Esou wéi Ënnerwäsch sollt de Bindere reegelméisseg gewäsch ginn. Natierlech och ofhängeg dovunner wéi oft a wéi laang een en unhuet. Et gi Binderen an alle Faarwen, wäiss, blo, schwaarz, rout an esou weider an och an ënnerschiddlechen Hauttéin. Wann een e Binder reegelméisseg wëll undoen, da kann ee vläit iwwerleeën en net an esou enger heller Faarf ze kafen, fir dass en net esou séier dreckeg bezéiungsweis verschweesst gëtt. Punkt Nummer 3, Wou kritt een e Binder? Online. Zu Lëtzebuerg gëtt et leider nach kee Buttik wou ee Bindere ka kafen. Mir verlinken iech ënnert der Rubrik e puer Internetsitten. Een dovunner ass zum Beispill de Queere Sex Shop Other Nature zu Berlin. Mee och aner Online Shops oder direkt beim Hiersteller sinn eng Optioun. Hei muss ee mam Präis a mam Versand kucken, wat engem am beschte passt. Déi Links, déi mir iech erastellen, sollten e gudde Startpunkt bidden fir eng Recherche.

mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. D'Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.